Dostlar salam. Hemmäňizi e, hoş gördük a diýibilemzok, sebäbi biz sizi göremzok. E, Bu gün Aşgabatda e, ýagyş ýagýar. Ýöne howa örän gowy. Biziň e, bu günki myhmanymyzyň hem siz hem kimdigini bilýäňiz. Ol men üçin şeýle bir e, ýürege ýakyn adam, öze bir şeýle bir pozitiw adam. Ýagny e,

Owala Allah nesip edenden ähli soraglaryňyzyň jogabyny alarsyňyz şu gün. Ýöne birinji men.
Gowy soragdan başlandy. Soragam däl bu ýöne. Size sorag ýok sungatyňyzdan aýlanaýyn. Sary gelin üçin aýratyn sag bol diýýän. Janyň sag bolsun ýüregiňe sag bol. Spasiba. Ertirgem geldi Selbi egnini gowrak. Haýsy ýokary okuw jaýyny gutardyňyz?
Arzuw edip ýeten uniwersitetimi okadym. Halkara türkmen türk uniwersiteti. Ýeterin öýtmedim ýöne, goçmuna. Hudaý tarapyn boldy. Nebire?
Hawa. Saýk bilen Pitedeň okyl diýä. Arzuw etmek siz bilen, hasyl etmek biz bilen. Mesele däl, nesip bolsa. Saňa negatiwny garaýan adamlara nädip biparh bolubilýäň? Aý men öz durmuşymyň gözelligi bilen başagaý olara wagt nirden tapaýyn. Super.
Aýdymlaň sözlerini özüňiz düzýäňizmi diýýän. Hawa öň özüm düzýädim, indem düzýän wagtym bolsa, ýöne gowaran goşgulamam aýdýan. Bir aýdym çykarmak üçin näçe wagt gidýär? Käbir aýdymlar iki sagatda döreýär, käbir aýdym ýyllap döreýär. Ýöne şol aýdymyň nesibesine bagly ekennä şo. Hä. Hawa. Sungatda halypaňyz kim? Ejem, dädem. Atlary?
Bibitäç Orazberdi. Bibitäç Nurmyradowa, Orazberdi Towakgalyjow. Aýdym aýtmany öwretdiler. Şolaryň hawa.
Men şu günüme çenli hiç hili öňümde maksat goýmadym. Şu günüm bilen ýaşadym.

Şu wagt iňlisçe bir priloženiýa skaçaýtdym, onam okajak enşalla. Brat, dil razwiwatsiýa etjek. Men dile bara o zat ýykgyn-da özüm bilýäň. Serial barada. Serial barada bilemok ýogsa-da men. Durmuşda iň esasy zat, maşgaladan başla diýýäň.
Näme?
Jogap ber. Dublyny aýraýaň. Serýoznyý?
Diňleýjilerimiň, tutuş dünýä boýunça diňleýjilerimiň ýüreginden çykmazlyk.
Çyn ýürekden söýüp gördüňmi diýýär. Elbetde.
Gitjek ýerimiz ýok. Söýmesek bu nýaly aýdymlar döremeýär-ä goçum-a. Elbetde.

Maka diýýän. Erbet häsiýetimem hiç ýok diýip bilemao. Zyýan olam saňa. Gaty kän zyýan ýeri kän ýöne. Her gülüň öz ysy ba. Sen roza gowarýan bolsaň men romaşka gowarýan. Barjak diýip baryp bolanok, barjakgä diýip barman bolanok. elimizde däl. Ýalňyşyň ulusy kiçisi ýok. Ýalňyş, ýalňyş bolýar. Ýöne Allaha şükür ökünmedim. Sebäbi şo wagt maňa gowudy.
Adamlary, täze tanyşlary, dostlaryňyzy nädip tanýaňyz?
Gowy taraplaryny gözleýän, gowy taraplaryny görýän, gowy taraplary bilenem dostlaşýan. Ýo, kim diýsin ony? Menä görşüňiz ýaly. Ejem ma, iki sany erkek doganym ma, bir aýal doganym, birem gyzjigim ma, dädem pahyram ir aýryldy. Bäş çaga, bäş dogan. Näçe ýegeniň ma?
Oh, diý.
Birine aşykmy ýa adaglyň mam diýýä? Aý, ýok. Aşygam däl, adaglymam ýok.

Sorag ýok Selbişka my tibä lýubim hemişe şu wagtkyň ýaly pozitiwi bollyja. Spasibo men şu sözlerden soň bar ýaşamaga höwesim artýa. Bilýäň kim ýazýa.
Janyň sag bolsun kim.
Aý bir owadan gelin.
He utançsyz biriň gelinine bala plan diýýä diýerler saňa. Goýaweri. Maýsam spasibo janyň sag bolsun. Mua atdaşyma gowja seret.
Gelin özümiziňkidir adam.
Köplençä özüm edýän, bolmada-da Sähra barýan ajaýyp salona. Ullakan ýürekli mährem ýylgyryşçy Selbi diýä üstünlik size. Mwah!
Men şu sözlerden soň nädip döretmäýin, nädip ýaşamaýyn Goçmyrat? Hä? Nädip ýylgyrmaýyn? Ýüregiňiz, ýüregiňize saglyk. Spasibo bolşoýe.
Amalia bilen aýdym çykarmagyň mümkinmi?
Mesele däl aýdýany arzuw etmek siz bilen hasyl etmek enşallah biz bilen. Janyňyz sag bolsun. Nämeden lezzet alyp ýaşaýaň? Lezzetmi?
Ine şu ýaşyl gazonlardan lezzet alýan, şu baglardan lezzet alýan. Bir gudratda bu zatlar. Duýýan ynha şony bilemok. Haçan özüňiziň meşhurdygyňyza göz ýetirdiňiz?

Öz
Men hiç zady arzuw etmedim, şula bolmaz diýer ýaly. Öz-özi bolup gitdi Alla şükür. Göwün açygyň ýoly açyk. Şu soragy aýyrma diýipdir.
Aýyrmadyk. Sen özüňi akylly hasap edýäňmi diýýä. Akylly hasap etmämde-de bar-a. Uje ýaşaýşymyz, durmuşymyz kimiň kimdigini bildirýärmikä diýýän.
Iň halamaýan häkim? Ýalandan gowy syrasalar halama. Gowymy gowy bol ýa erbetmi erbet bol seni şo durşuna kabul etsin la adam.
Iň gowy alyp barjy seň pikirinçe. Iň gowy alyp barjy. Ökde neme diýipdir da başarnykly diýipdir. Başarnykly meň öz pikirimçe Mergen Annamuhammedow. Berdi Begmenow barada. Berdi Begmenow bara bir-iki ýyllykda ýadyma düşýär, Döwlet Annageldiýew bilen meň doglan günümi gutlapdylar wideoda, instagramda, şondan soň podpisats etdim. Janyň sag bolsun, şeýle tanamok. Ogluň ýa gyzyň bolsa näme at dakardyň? Bilmedim.
Şonam arzuw etmändirin, Goçmyrat. Enşalla özi ugruna bolup gidiberer özi, enşalla. Enşalla. Rysgy bilen geler.

Ýok, gutarmadym, ýedinji klasda maýaja geçirdi öýdýän ejem. Ene-dä.
Ýar aýdymy göremede näme sebäp boldy? Kompozitor Röwşen Nepesow hemem režissýor Saparmyrat Jallyýew. Sözdür kimiň pikiri? Röwşeniň kakasynyňky öýdýän. Öz-özi, öz-özi, öz-özi. Ejem köplenç tikýär, ejem köplenç geýindirýär. Gelişýän obrazlary döredýär. Kim bilen gürrüňdeş boljak diýýär. Köp okanmy ýa gören? Gören bolaýmasa.
Okanyň kellesinde näme bar bilemog-a. Emma gören ähli ýaşan zadyny aýdyp berermikä diýýän. Hym, gyzykly sorag. Ýok, semredim diýmeseň tapawudy ýok. Şol ynanjaňlygym. Şol iýejeňligim. Awtomada ýazyp bolmaýa ony. Men näme duýsam siziňem şony duýup duýýanyňyzy duýýan bolaýmasam ol Hudaý tarapyn döreýär-ä bu zatlar özümiz etjek bolup edemzok. Hiç haçan ölmäň diýjek. Köpelip gidiň köpelip köpelip köpelip kän boluň. Janyňyz sag bolsun.
Ylham çeşmäm. Ylham çeşmäm Nastroýeniýam. Gynançly bolsam gynançly aýdym ýazýan. Şatlykly bolsam şatlykly aýdym ýazýan. Hem howa. Sizi siz edýän zat näme? Häsiýetim.
Seniň gözüňde men nähili? Ana jogaby. Bu ýazýan oglan däl gyz. Aha.
Ýöne seni ýaňy ýaňagyňda tutup göresim gelýär diýýär.
Seň ýeriňe tutýan. Meşhurlygy peýdalanyp bolmaýar. Abraýyňy peýdalansa bolar. Meşhurlyk bilen bar-a, adamyň sylagyny gazanyp bolmaýar. Hiç ýerde-de ýol almaýaň adam bolmasaň.
Göripsilik eden boldumy? Hum, maňamy?
Hawa.
Kändir. Nähili jogap berdiň olara? Saglyklaryny diledim.
Janyňyz sag bolsun. Haýsy irdene diýýän? Her kimiň öz irdeni bar. Irdeniňiz rahat bolsun hemişe. Saglyk, iman, hakyky dos, ýar, abraý. Günüň dowamynda näçe gezek naharlanýaň diýýän? Bir.
Bir gezek, ýok, bir gezek gowy iýip içen, haçan ajygsam, bir gezek gowy iýip içen, boldy. Haçan ajygsam ýöne.
Howada ýöreýäňmi? Byli, no ýa prohadyla oçin spokoýno, znala što bud vsё haraşo. Fanat bolanda surat öýüňde asylgy durmaly, ähli täzelikler bilen günde gyzyklanmaly. Ony ýaly maý ýok. Ýöne kiçiligimden Maraýa Keri, Witni Hýustony diňledim kän. Men hiçem özüme zat alamok. Diňe sowgat. Sag boluň. Sowgat berýänler janyňyz sag bolsun. Siz ýaly adamlar köp bolsun. Menem Ýaňky aýdyşym ýaly her gülüň öz ysy bar diýdim-ä. Şon ýaly her halypalaryň hem gowy aýdymlary, özlerine gelişýän aýdymlaryny höwäs bilen, ýüregime ýakyn aýdymlaryny diňleýän. Ählisiniň.
Hansahypa barada. Jogap berdimmikäm diýýän men-ä.

Begenýän, şükür edýän. Her ýaňy Goçmyrada-da aýdýan-a, her gezek bir adam-da, aglaýaram, gülýärem. Her aglamda, her gynanamda diýýän, men meni söýýän adamlarymy ýatlap köşeşýän diýýän. Siziň meni söýýänligiňiz maňa güýç-kuwwat berýär. Janyňyz sag bolsun, söýgiňiz hiç haçan azalmasyn, köpelip gitsin. Menem elimden gelenini ederin. Janyňyz sag bolsun. Iň köp gelen sorag Selbi ynanma iň köp gelen sorag şu bir haçan toý. Olar bolýa. Toýy aýtdym ha, barjak diýip baryp bolnok. Barmy, barjak diýip barman bolara. Ikinji köp gelen sorag, näçe ýaşyňda? Nirde doguldyň we şuňa meňzeş. Diňle, ýaşyma ejem aýtma diýdi. Sebäbi göz zeger diýdi. Sebäbi gyzym sen ýaman ýaş görünýäň diýdi ejem. Men onada aýdýan segsen ýedinji ýyl men. Otuz birmi, otuz iki ýaşymda ýadyma düşenok. Doglan ýerim Aşgabat. Ejem Gyzlarbatly. Dädemem. Ikisi bile mekdepde-de okan, uniwersitete-de okan. Ikisem aýdymçy. Meniň köküm şolardan gelýär. Babam pahyr gyjakçy. Dädemiň tohumynyň hemmesi dutar çalýar. Menem jigilem, doganam aýdymçy. Pianinoda çalýas. Öýde aýdym-saz bilen ulaldyk. Şeýdibem biz durmuş. Iterdi bize şi aýdyma.
Selbi. Üç sagatlara tüýsdüleň. Otuz minut ýaly geçdi meň üçin. Hawa. Birinji bilen-ä meň podpisçiklerimiň adyndan, öz podpisçikleň adyndan, ýagşy adamlaň adyndan. Köp sag bol bu gün geleniň üçin. Iý men saňa bir zat aýdaýyn men seni özüme örän ýakyn saýýan. Ýene bir zat aýdaýyn et iskrinni aýdýanda şu wagt hemişe beýle däl hemişe beýle gowy adamsyň öýdemokdym saňa. Soň tanap seni tanadym. Sag bol. Şoň üçin tanamadyk diýlemez diýä. Ýöne tanam soň seň. Durmuş pozisiýaň, seň gymmatlyklaň, prinsiplaň maňa örän ýakyn. Şonuň üçin seni örän gowy görýän. Saňa hemişe üstünlik durmuşda, işiňde we käbir ýerde seň ýaky prinsiplaň bar, gymmatlyklaň bar. Şolara
Goçmyrat şul ideýaňy men söýdüm haladym iň gowy halk bilen näme diýsemkäm söhbetdeş boldukda biz şu wagt köp adamlaryň gyzyklanan soraglaryna jogap berdik men hemişe taýyn ýok Selbi dawaýt plan ýerde görüşeýliň sagat plançada diýseňizem men sudawolstwiýem geljek.